Hei hi kan thawntu tawpna ziaktu PJS chhiartu Nunawi April chakchhuak. October bar thla eng no hmelh chu chhum chuan a rawn hliah zauh zauh reng a, thlan mual chu a hnim deuh hlek tawh avangin. Thli chuan hnim te chu a chhem hre seng seng a. Tluangpui thlan bulah chuan ka thu reng a, a dam laia kan inkawm hlimna ber thun thu chu ka ngaihtuah chhuak leh a. Engtikah nge kan inhmuh leh ang le? Kha thun thu kha a la tawp lo asin, ka la hrilh zo si lo che a. Nang chu khawiah emaw? Mihringte chu i chhuah phak lohna hunah chuan thlamuang takin i chawl tawh ang a, mahse kei chu hei zan inah i thlan bulah ka rawn thu leh asin. Min lo hmu em? Ka va han ngai tak che em? La awm vel a tha tur thli chu a thaw heuh heuh reng a, ka rilru chuan Tluangpui nena kan nunhlui chu a chhui kir ta a. Ka u nen em i kal chhun zawm turin Aizawl lamah chuan kan chhuk thla leh ta a, in luah tur zawngin kan buai nghal a, Tuikual veng mawngah chuan luah tur kan hmu hlauh mai a, rilru hah zualpui a kiam duak mai, kan in luah chu a tawng a tawngin chhawk hnih lai a lo ni ve khang lang a, kan han en chiang a, in nuai zawk ban phei chu lei si lova inkhai a awm nual mai. A chhung lam lah chu han hawi vel ila, a ung kuk tih ila kan sawi fiah ber awm e. An luah lohna a rei tawh a ni tih a hriat hle a, a chhunga bungrûm te chu a bâl hlawm hle a, ṭhuthlênga puan inphah te lah chu han ṭhut ila a khaw chum chum thei. Rei ṭhut ngam pawh a ni lo, kan thak sep sep a ni mai. Bi e, kan kal laia kan inluah te kha ka ngai rum rum mai. Kan silingah chuan ruahtui far dawh nan burchhia hi a lo inkhai thluah mai a, Bulb chu ni se kan inchhung chu a eng ngawt in ka ring. Kan in luh tirh chuan burchhia inkhai a tam zawk chu kan han la thla leh rih a, phur a lo thlen hunah chuan kan khai leh ngei chu a ngaih hmel khawp mai. Kan in hnuaiah chuan nupa tuak khat leh Peter an cheng a, pathum lek e ti lo chuan an tawng a ring thei khawp mai. Bathroom kan in tawm a, tui a tha vak lo nen nuam lo tak a ni. Tui semte takte kan neih ve chuan tui a dawng tam lo hle a, tui ren a ngai nen tui a haw khat si. Ka u hi tui ren thiam mawp lo, mut dawn leh thawh vel leh a inbual reng a ni a, tui ren nen a va han buaithlak em. Bazar a hnaih vak lo vangin mi a che thei hle a, ram pawmkuar leh a tuihawng hi kan bawlhhlawh bawmah chuan a tam ber a, thla tira chhungten pawisa min rawn thawn awih ti loh chuan sahi hi kan hmeh ngai meuh lo, chutah pawh kz chanve bak kan nei ngam lo, kan inluahte reuhte e ti lo chuan. Inleng hi kan han ngah thei khawp a, classmate te mai ni lo kan khaw lam a, kan then leh rual te hi an rawn leng zang tin thin a, thingpui no kan indaih loh changin plate kan hmang mai thin a, naupa ngai changpha chu naupa ngai changpha chu kan inchhuak ve thei hle, thingpui hi zan khatah vawi thum tal an in loh chuan an haw mai ngai lo a, kan guest dinhmun hi an ngaihtuah phak lo. an haw reh diak hnu a, hun hnuk lutuk mai thin te hi mang an thlak tak a ni thin. Zing kan han tho a, Meizial bung pan hna leh chinai lo let rum mai thin te zing thaw mul fuh loh chang phei chuan ka kham em em mai thin. Kan luh ka bulah chuan calendar pakhat hi a intar ve a, chu lah chu Sanghnih a sawm pathuma mi daih a ni leh nghal. Sanghe sawmpariat calendar nena inremthiam a har thin hle a, mahse tunah chuan phone-ah calendar a en theih tawh avangin calendar sanghe sawm pathum chu engah mah kan ti hran lo. Kan rilru ti hah em em thintu leh kan unau inkar kan titi tam ber chu engtikah nge kan gilsi a zawh ang tih leh buhfai hi an rawn thawn dawn tawh angem le? tih hi a ni fo a, thla tawp dawnah pawh chuan pawisa indaih loh nen haw leh daih hi ka chak ṭhin. Chu inah chuan zantin mai hian Sazu leh Chai chhimtir hi an rawn lut ṭhin a, a tirah chuan nuam ka ti, bazara thir thang an awm thir thang ka lei a, ka kam ṭhin a, awk tur hi a awm ve reng zel a, Thangkam hi a nuam ka tih zawng tak a lo ni bawk nen, mahse thang an lo hria a, an an awh that duh tawh loh chinah chuan an inawm duh hle mai. Chim tir rim che lutuk leh sazu buh fai heh lutuk chu sawi loh, an la ek hum zui zui phei hi chu ri thei an ti zual. Kan khaw lama kan in chu engte ual ni lo mahse, tuna kan in luah nena tehkhin chuan la ziaawm tak a ni ve. Class kan han zawm a, Huntea han kal deuh hnu chuan kan inluah sa dul dul thei chu ngaiah kan nei chho ve a, pangngai takin kan han luah lum ve ta chu a ni a. Vawikhat chu Engineer a ni. Engineer hian ka thianpa Micky an zlap chhunga inhlawhna tur a hmu fuh hlauh mai a, kan thawk dun ta a, kawngpui bul mai a nih avangin kawngkam maiah chuan cement kan chawk dur dur a. Kawnga nula pakhat rawn kal chuan ka mit a la ta tlat mai. University a kan classmate a an em avangin ka lo melh rei hman em em mai leh nghal. Labour cement chawk lai i ti lo chuan min rawn pan hnai a, min rawn bia a nih chu maw le. Mak tak maiin ka hming a la hre a lo hre tawh, ka hmingin min rawn ko. Ka awi lo lutuk hi ka nui ta ringawt a, class khat a awmna nana chu ka ti rilru a. Lutuk lai kan nih avangin min kalsan leh ta mai a, thian Tomiki an a lo hmu ve chu niin a chhiat loh kha try chi a rawn ti leh nghal mai bik a, a ni hi zawng a tui a tuipui a, nula chhaih vel hi a nuam tih zawng tak a ni bawk a, in in ka haw a, zan a lo thlen thlengin khan nge khan ka rilru a luah ta reng a, a hming tal pawh ka lo zawh ve awm hi a nia. Ka ngai nghal tawp hi ti ila a zawnah ka uai nghal a ni deuh tawp. Mi duh hi ka sam ve hrim hrim. An chhiat loh deuh phei chuan mahse ka che ka duhna chu a dahlo thin le thung. Ngaihzawng ngaihzawng anga suak duah nghal mai hi ka bem hlawhtlin hnuah pawh ka thei mai ngai lo bawk. Monday class kan han tan leh a, amah ngei kha hmuh leh ka tum a, a hmel pawh ka hre chiang mumal tawh lo. Min rawn bem a sat leh teh ni loh chuan ka hriat ka ring miah lo. Class chhung class chhunga ka han zung pawhin a ni hmel awm ang kha ka hre thei miah lo. A kal lo a ni ang. A kal lo a ni eng e ka ti rilru ta a. Mahse break a lo ni a, class atanga kan chhuak chiah chu pawnah chuan hmeichhe pahnih hi an lo ding a, kal pelh mai ka han tum a, an chhiat loh deuh em avangin ka han melh chiang deuh a. Ka melh tih an hria tiin a che lo zawk chuan min lo bia a. Stephen, nimin khan i chau em? Ka han melh chiang leh deuh a. Nang elaw, hehe. Min lo be lo lang chuan ka hre miah a lo ang che, ka han ti ta ringawt ta. Canteen lamah chuan kan inzui phei ta a, an chhiat loh teh reng nen engvang vang teh lek nge ni? Mi an nel nghal em em mai hi mak ka ti a ni. Kal pah chuan Stephen A nui sen sen a, Tluangpui ka nia, maki ti em? Nang chuan min hre lo ang a, lo a ang khawp mai. Keh chuan college kan kal lai atangin ka hre tawh che, ka hre tawh che asin. Keh chuan, A va mak ve, engtin nge min hriat a? Aw, Literature Club ah ka inhmang ve alawm, Johnson College Literature Club hruaitu i nih kha. In magazine te ka lo ka lo hmu thin a, i thuziah pawh ka lo chhiar ve thin alawm. In magazine kha. Magazine kha chu College dang magazine aiin chhiar a nuam thin a. A nih tak nih tak chu a lawmawm hle mai nia kan editor te an tha a, kan chhuah tha ve phian a. Literature hi ka tui a, tuziak mi te pawh hi ka ngaisang a sin a, kei chu ka ti mai mai alawm, midang ziak tur chu awm se kei ni ang mai mai chuan kan ziak lo ang, i thiam lutuk, rilthei sia ka ngaisang lutuk che alawm. Nakinah kan thu ka thawnthu chiah min la chhiar sak ve la ka tia. E, eng lam nge? Chhiar a va chak awm ve. Love story a nia, hetiang lam hi ka nuam tih zawng tak a nia. Nia, min la chhiar tir ve dawn nia. Kan ṭin kan thlen chuan thian dangte bulah ka kal sen ta rih a. Mak ka tihna pawh tlem chuan a kiam ta deuh. Mahse, engtin nge min lo la hriat theih bik le? Class class ah te hian a hmel hriat tha tak ang mai hian min bia a, kum a nuam hle a, a duh zawk a duh zawng sawi fu tawh lak loh chuan tawng hi kan chang ve hman tawh ngai lo. Nitin kan inhmuh a, kan tih te duh zawng a in an theih em avangin thian inkawm ngaih tak kan ni chho zel a. Universe Universe Day Live pawh a ni vang liau liau hian a nuam hle a ni. Ni khat chu class ah hian Tluangpui chu a rawn lut a, a thian te chuan an lo chibai nghal sap sap a, a bag a a bag a suit bag lian tak mai chu a rawn la chhuak a, a theh kual ta vak mai a, a naupan naupan chhiat zia kha ka la theihnghilh thei lo, a birthday anih ka ring nghal mai a, min hrilh ve loh avang chuan a suicem pawh chu laksak lovin ka chhuahsan ta daih a, class atanga ka chhuak laia hmuh chuan min rawn um zui nghal a, canteen ah chuan min rawn um pah a, ka pu setah chuan rawn thu in min melh zeuh pah chuan ka birthday ni hian thil pek pek che ka duh a. Chuan i birthday ah thil min present ve ang a ti a, kei chuan aw ni e, i thu thu lawm, enge i birthday nih te chuan min hrilh ve tur che lawm, chocolate ka pe tur che nia, nia, hrilh che chu ka duh a, mahse ka zak deuh va, e a nih tak chu khawi ka gift dawn tur chu eng lam nge, nui var var pah chuan ka han ti a, min an birthday a gift min pek vek khat ka hriat na a ni. Englo ania a hma ka sawi ka chhawn thut ziah kha ania tih pah chuan a bag atang chuan a rawn pawrh chhuak a, chhiar nghal ka han tum chuan lawk tunah chuan la chhiar suh in a i chhiar dawn nia tunah chuan a zahthlak a ti tlat a, i tu vek alawm ka ti na a mahse ka chhiar chak tawh hle mai a, kei ngei pawhin love story te chu chhiar nuam ka ti si a. Paper tam takah a rawn chilh khawm a, khawl a chhut print a ni a, kut ziaka kan han dah thatnian chuan a inang lo deuh. Tluangpui chu mi awm thei tak chhungkua atanga lo chhuak a ni a, a pa hi college a lecturer a ni a, a nu hi high school zirtirtu a ni bawk. Aizawlah inneih lo nei an ni a, keini ang thingtlang atanga lo kal ve mai mai, nel taka min khawm thei hi ngaihsan awm ka ti a, a lakah a lakah pawh inthlahrun na nei hauh lovin ka duh chu ka sawi thei a ni. A hriat a hmel la chhiat loh em avangin hmel hriat a ngah em em a, star tu pawh tam tak an awm tih ka hria, ngaihzawng pawh a lo nei ru reng mai thei, mahse kan inkawm changin ngaihzawng lam chu vawi khat pawh kan la sawi ri lo thung. Zal lama tlangpui thawnthu chhiar tur chuan ka inbual sawi ta a, a chhah tha hle a, a bul a bul a bul tanna a rei tawh a, mahse a ziah zawh lawk theih lo thu te pawh chu min hrilh nghe nghe, a thawnthu bu hming lah chu a dangdai em em mai a, a changtu te pawh mihring an ni lo, a changtu pa tan zawhte a hmang a, a changtu nu a tan uite a dangdai ve hrim hrim. Zawhte leh Uite chu an innei thei lo hrim hrim a, mahse an inhmangaih tlat bawk si. Thanthu lung chhiatthlak tak zawng a va han ni chiang em? Ka chhiar zan chuan ka nui kur kur reng a, amah phei chuan hria se min hawngawt in ka ring. A lehlam zawng tak chuan a fakawm ru riau va, A spelling a uluk a grammar a fel fai si e chhiar nuam tak chu a ni ve tho mai chumi zan chuan min rawn call a a tukah class a thawnthu a ziah comment na eng emaw tel nei turin min duh a engtak chu sawi ang i maw a ngaihnawm em em lova a common lo em a. Chu chu ka fakna pakhat a ni a, Mizo tawng ziak dan bik a ngaihsan zia leh a uluk zia chu ka fakna a ni leh ang a. Chu bak chu sawi tur ka hre lo thung. A tukah chuan class ah chuan class ah kan thu dawn a, min lo zawt nghal a, a thawn tur chu ka la chhuak a, tha ka tih lai leh a ziah ulukna te, a idea te chu ka han fak ve luam a, a duh ang tak, a duh ang tak chhana ka pe lo nge ni ka lam a rawn hawi a. Eng eng lo, nangmah hian kan saw chhiar tur i nei lo maw? Chhiar ri pawlh angem? Ka ngawi vang vang a, ka mi tah tak chuan min melh kar a ti hian ka ngaihtuah ta a, ka ziak mek a lawm tiin ka chhang ang a, chuan ani nena kan thawntu hi ka ziak zel anga ka chhiar sak thin anga a nuam ngawtin ka ring. Ka han melh zeuh a, umm, love story pakhat ka ziak a lawm. A la tawp lo fa, mahni atang deuh khan ka ziak tan chiah a, ka han tih chuan, Yes, ka lo chhiar ve, i phal chuan a ti a. Aw, a la tlem lutuk. Ka hman changin ka ziak zeuh zeuh ringawt zel a, i duh chuan nitin episode khat zelin ka chhiar sak ang che, ka ti a. Ka van lawm a nih chuan naktuk atangin, Aw, awle, naktukah ka lo pai ang, ka chhiar sak dawn che nia, chumi zan chuan a ni, ka thin. chumi zan chuan a ni ka hmuh ni atanga ka thinlung a lo awm zawng zawng te chu ka ziak chawp ta chuk chuk a, a ngaihnawm theih tur ang berin a changtu pa chu siam tihah a ni a, a changtu nu chu kim kim i a ni thung, a tukah chuan class break laiin canteen-ah chuan ka chhiar sak ta a, a ngaithla tui lutuk chuan a thil ei lai pawh a hre chang lova, ka ziah chin ka chhiar zawh chuan. a ui lutuk chu ziak tlem min ti ta em em mai a a chet zia chu ka thlir reng a a lum awm ka ti a ui lutuk hmel ah chu kei atan chuan hmuh nuam tak a va han ni em chutiang chuan zan tin thun thu ka ziak zel a brake a piang in ka chhiar sak ziah a a thui deuh chang chuan nuam a ti thin em em a a tawi deuh chang chuan a lawm lo der vel a test leh exam kan neih chang chuan a tawi te bak ka ziak hman ngai si lo va. a nih chuan min hre thiam ve thin tawk mai. Class kan kal that vak loh ni hian Brica chu kan thian ho a, classroom kawta kan awm laiin Tluangpui te thian ho chuan kan ina rawn len an tum thu min rawn hrilh thut mai. Kan inin ka ngaihtawh a, an ni ho rawn lenna chi zia zang a ni si lo. Thian pang Mickey te inah ka luh pui mai dawn nge? Engtin nge ni ang? Chhuanna hman siam mai tur lah chu ka hre si lo. Tlangpui chuan ka banah rawn vuan a, a scooty a chuang tur chuan min hruai phei ta a, rilru a buai duh hle mai. Tluangi, i thiante hi an lo kal ve dawn em ni? Nangmah chauh lo leng mai la. Ani chuan, Nia, ka hria lawm, in in a tia lutuk, kan len i ring lo anih kha. Anni chu an lo kal ve dawn lo. A va han mak leh zel em? Kan in a tet thu leh a that vak loh thu te chu engtin nge maw a lo hriat leh tak ni? Engtin nge i hriat a, tluangi a va mak ve tu nge hriat che a? Mahniah kan in sunga ka awm laiin parva in min hrilh alawm, tih pah chuan scooty lam huiin a nui sik a. Thil awi awm deuh hi chu a awm ve mawle, i mak ka ti. A nih chuan a scooty a chuang turin min hrilh a, kan veng lam pan chuan kan tlan chho ta a. In kan thlen chuan zing lama kan chhuah dawn a, ka mutbu ka lo thleh ber that avangin a fel tih ka hlawh ve a. Kan in te lutuk lui lutuk tawh chu a han enkual a, a han kal kual vel pah chuan A sa dawt dawt mai a, mak a va han chhi em? A zun a chhuak, bathroom a luh a han tum, kan inhnuai Peter a lo awm, a va han zia lo em? Tui a duh, tui thianghlim ka lo dah that a zo tawh si, Pris kan nei bawk si lo. Dawr a mi a han lei ta ringawt a, mak a va han chhi leh zel em? Khualthei hi lang chuan khukrel chem chem mai kha ka duh hle a ni. Dawr atanga a lo kir hnut chuan kan hmunphiah chu a la a, khum hnuai leh thutthleng hnuai chu a han hawl vel a, mizial bung leh a vap hlir mai a han hawl chhuak leh nghal mizial bung leh a vap hlir mai a han hawl chhuak nghal pang a, nizana Mickey-a'n a zawk zawh peih loh cigarette bung leh cigarette bung lah chu a la si tha si a. Tlangpui hian Meka zu lai a hmuh ka phal ngai lo a, Meka zu dih reng a la hre lo. Mizial bung chu a rawn la chhuak a, ka hma ah chuan a rawn kai chho va, Hei, thu suk nge le? Lung nih loh hmel tak mai hian min melh kal mai a, ka melh ngam reng reng lo, ka nui zuk a, fiam thu ka thawh lo a nia, nuihzatna chi pawh ni lo. Ka thian ka thianpa Micky a zuk a nia, nizan a mi a zu zo peih lo va, ka ti a. Tluangpui chuan ka awi miah lo, i zu ve chiang mai, thuruk nih ka duh lo. nang pawn nei suh ang che, min ti a, thip ri tak mai hian min han hmelh vel a, a duhawm dan kha tunah hian ka sawi fiah thiam lo, chutia min tih takah chuan aw nia Tluangte ka zu ve thin alawm, mahse kha ka chu ka zuk a ni lo tak tak, ka ti tak tak. Ngei tur a min duh chuan ka ngei mai ang. Vawiin atangin i ngei nghal tur a ni. I ngei lo vaih chuan i chak lovang. Yes miss, Ohh boss, ka ngei nghal ang. Ka han luih tlun ve la. Ani chuan mi pawh a hmulh tha duh tawh lova, a lungawi lo der vel hmel kha. Buh leh ka va han chak em? Ka mini atang khan a ni. Ani chu ka boss a ni tan a. Ka hlazah pawh boss tih hlir a koh a ngai a, mahse a nuam ka ti. Ka boss chu a hmer tha em em a, a pian a nalh em em a, a fel em em bawk a. Mahse, ka bialnu a la ni tlat lo hian ka lawm a kim thei lo. Kan than tawh ziah a, a changtu nu leh changtu pa pawh an la in ngai zawng lo va, engtin nge ka in ngaihzawrh an tirh tak ang le? Inngaizawng ang maiin an khaw sa a, an inkawm a, an thurawk an inhrilh a, nula leh tlangval dang lakah thikna thinlung an pu a, mahse thian angin an la in en reng tho. Engtikah nge ka duh em em thu hi ka hrilh ang le? Tlai khat chu tlai khat chu a hnena ka thanthu ziah tur ka ngaihtuah a, ka ṭhut reng lai hian kawngkhar chu tu emaw hian a rawn kik a, ka va hung chu tluangpui a lo ni reng mai. A nui chen chena ka banah a vuan a, min kaichhuak ta ringawt mai a. A scooty nen chuan New Capital lam chu kan pawn ta a, eng tak chu min tihpui leh dawn ni maw? Hmun thengthaw nuam tak maiah hian kan ring a, ni tlak ni a tlak dawn tawh avangin a senno suk mai a. Thli fim a thaw heuh heuh bawk nen a va han nuam em? Nilam hawi chuan a va ding a, a ban a phar a. A sam sei mawi tawk tak mai chu Thli chuan a chemleng seng seng a, nuam tih hmel tak hian a han ching siar siar a, a va han duhawm em? Kan dinna tlangah chuan, kan dinna tlang deuhah chuan thutthleng dawh hi a awm a, chutah chuan kan thu dun ta a. Kei chuan, Ti nge ni boss, hetah hian kan kal a, a nuam ka ti tuk mahse a hmanthlak ka ti e. Stephen ka lam a rawn hawi a, in la boss tak mai hian a han dak deuh a, min kiss rawh. Tih thut chuan ka va han hre thiam lovin mak ka va han ti em, mahse kan awmdan ka ngaihtuahin. Ka duh a, min duh bawk a. Ka duh a, min duh bawk tih ka hre chiang hle thung si e. Kei chuan mak tih hmel tak mai hian ka han melh kawk a, engtin maw Laltluang pawh hi i ti mak e. Tumah ka case ngai lo, ka thiam bawk hek lo. Boss-in min fawp rawh a tih chuan fawp mai rawh a tih tak hmel ṭan riau mai. Zahzela zawite hian ka va chuk teuh a. A va ho ho e tih pah chuan chiang tak hian min rawn fawp ta chuih mai a. E nei nge mi tu in emawni an lo bawl zawk ni ang le? Ruihnei awm hmel in a lang si lo, chhu bakah a ni ang mi fel lutuk. Zu chu sawi loh, ber tak ngial pawh la in chhin ngai lo a ni si a. Min fuah zawh chuan hnung lam a hawi ta nghal daih a, a zak leh hnathawh a ni ber mai. Kei chuan, Tunge bawl che, i thiante nem ni? Nuikur. Nui kawr kawr pah hian ka han sawi a, hnuai lam hmel chung hian zawi muangin a rawn inher a, min duh ve lo em ni? Ka duh lutuk che a, a mitmeng chu ka en reng a, a inthlahrung hle a ni tih a hriat theih. A ruk tak chuan ka nuih a za em em a, chutih rual chuan ka hlim na in a tung sang hle bawk. Mahse mahse ka lan chhuah tir duh miah lo va, kan inngaizawng thei ngem a rawn ti leh a, ka la ngawi ta reng a. Thian mai atan ka duh lo che, ka bialpa nih la ka duh a ni. Min duh ve lo chuan chiang deuhin sawi ang che. Chuan khatiang thil ka tih vang khan a pawi ka ti lutuk, a ti a. A khabia ah chuan zawimuang hian ka zuk dawm a, ka pawp ve leh ta ringawt a, ri tawk ka pawh hnu chuan boss ka duh che a ni mai lo a. Ka hmangaih che a ni, ka ti ta a. Tia ka tih hnu chuan a hlim hmel tuk a chak a, tun hnu hian tum hmel a hmah ka la hmu leh lo. Ka kokia chuan a lu a rawn nghat a, ni tla tur lam kan hawi a, kan thawnthu ziah a changtunu leh ka thanthu ziah a changtunu leh changtu pa ngei mai kha tunah chuan an lo in ngaizawng ta tak tak ta. Ni tla tur sen riai mai chuan a mitchuk a rawn chhun. de tle ser ser a, a vun no chek chek mai chu a de eng zet zet mai bawk a, a va han dawm chung chuang em? Chutia kan inngaihzawm hnawh chuan ka ṭantu ziah pawh tlemin ka her danglam ta deuh a, a changtunu leh a changtupa an inngaihzawm tawh a, an hma hun awm dan tur ngaihtuahin an zir laiah ṭha takin rilru an pe a, An in hmangaihzual zel a, inkawp awm tak an lo inkawp a ni ber mai. Kan in ngaihzawn hnu chuan ka tan thuziah chu canteen ah kan chhiar tawh ngai lo va, class ban vel leh kan in ah ka chhiar sak thin a. A changtu nu in lak boss chiah leh boss in ti si a, engmah a nih si loh ziah thu ka ziah lai ka han chhiar chuan a lungawi lo lutuk chu min melh thip em em a. A duhloh thu a sawi zuah a chuan boss chuan a kit hnenah thu a pe ang a. A chawntawng thuah pawh boss chu thil thi thei tak a ni tur a ni tih a edit turin min han bo leh a. A chawntawng thuah pawh thil thi thei ber a ni a duh tlat a ni. Tlai khat chu khat chu a changtu nuin a changtu pa chu ka fawh tir a, boss thu a awi tha thiam avangin ka han ka han chhiar zawh chiah chuan a lo sawi chel nghal a, a hmeichhia zawkin a kiss hmasa phei lo kha chu cut rawh a rawn ti chhuak pawng a, a thawnthu a ziah dan alawm. i kes a ngai tlat ka ti a, umm ah a theih lo ai a dik lo nih chuan ka kes masa dawn lo che, i kes a ngai hei Michelle pawh a bialnu vangin a nghei tawh a, i kes ngei ngei a ngai a ten awm lo ai ka ten lam a ni lo hmeichhia in an ti hmasa ngai lo kha chu kha min kes hmasa rawh hei ka mei mitchhing a nia. Kha min guest rawh. A mit chu a ching leh ta tak tak a, fawh fawh rem tak mai hian a hmui chu a rawn duah ngai a, ka guest ngam bik deuh lo. Mahse a va han duam em? Fawh vawng vawng ka chak, mahse ka zak si. Meng meng teh, hawi i men laiin ka ro guest ang che. A rawn meng a, pawimawh a tih pah chuan min kuah bet a, min hmangaih thu a sawi a, kei pawhin a let zawkin ka han kuah a. A hnung zangah chuan ka kut ka dah a, duat tak hian ka chu hliau hliau a, ka hmangaih thu chu ka hrilh ve ta bawk a. U Intluangpui nena kan chanchin a hriat hnu chuan mi a awn rawh em em a, chu i lai leh mut pawha kan tih ti chang pawhin kan sawi tam ber a ni thin. Nia Tluangi chu a chhi lo em em a, a duhawmna chu teh chhuah theih chi rual a ni lo, ka pu lo em em na chung hian van nei ka inti hle thung si. kum khat kum khat chhung chuan english department pawh kan in pawh tlang tawh hle hlawm a khawi khawi ah emaw tur kan neih thin na te chu a nuam thei hle mai bawk kei ang thing tlang tlangval tan chuan thil thar hlir a ni a tawlh dawn hriat ka la hmuh ngai loh te ka tawng in ka hmu a. A hlawkthlak hle ṭhin. Tluangtei nen pawh kan inhmangaihna a zual zel a, kan thawnthaw pawh a phek a tam tawh khawp mai. Tlai khat chu ruah sur nasa em em a, Tluangtei leh kei leh ka u chu inah kan awm a, kan silenga bu chen khai pakhat chu a rawn tla bur mai a. Tui a lo tam tawh lutuk aniang, a khaina chu a lo piah chu niin chhuat laiah chuan a let ta ringawt mai a. A huh khawp mai bawk mai bawk a, kan pathum chuan ka lung melh a, kan innawih tut tut lam a, a va han pawh lo thin em? Chu chauh a ni lo, inhnuai lamah a far tlat ta tlup tlup mai a, rang fahran in, rang fahran in inhnuai pa nihliap nen a rawn tlan chauh a, a rawn sa nasa mai, an khawmah lo suk far chu niin a rawn lut kan lo melh kar ringawt mai a, nga nga ti nge ni, kan khawnkhuh bual fai kher ngai lo a nia. A rawn ti ta char char mai a, hmanhmawh pelengin chhuat chu ka han nawt sawk sawk a. Tluangtei chuan, Ka pu, kan bur che dawh a rawn tla thla a, tui lo tam tawh si a, a bu ta a nih kha, kan tih pah lutuk tih pah hian a lo nui kur kur a, innuai pat in a sa zual sauh. Fim fimkhurna hi in tla cham lutuk a, zanah lah mut hun tawh a in ri luih luih zel a, in nunzia hi a mawi lo lutuk. Ka boss a lungawi lo. E ka. Ka pu tih lui pawh a ni lo. Ruahsur vang liau lo a ni leh nghal. I tih dan hi kan duh bik lo. Innghai pa chuan in neitute bulah nawt chhuak tur cheuhin ka lo sawi ang tih leh chhuah a rual a. Ka boss chuan, Kan kan hlau lo, i duh leh sawi rawh. He in lo pawh hi luah tur dang a tam. Ring Lianglawng hian a han ti sawi ve ta hmak mai a. Ka u nen chuan kan nuih char char a, kan mittui thla thei hial. Boss, i pa lutuk ka tih chuan a nui sen sen a, mi apa han ti hlim em? Kha mi tlai zet kha chu a. Hmel enin leh a zia ah kha tiang a rawn ti ngam kha mak ka la ti. Mahse, thil pawi ka ti dawn nge lawm awm ka ti dawn zawk pawh ka hre lo. Thla thar kan chuan kai chuan kan inneitu te hnen atangin thu thar kan dawng ta tlat mai. Chhuak turin min duh a, kan chhuah mai a ngai dawn. Mahse, Tluangte in han vengah inluah tur a lo hmu lawk mai a. Tunah kan inloh ah hian a to deuh na chu a tha fel zawk a, a changkang zawk bawk a, a lawmawm lamah ka ngai. Mah mahse Tluangpui chuan a mawh avang a min hnawt chhuak tih a hriat in nuam lo a ti ve ang reng. Mahse kan hmangaia min chhan ve ah a in ngai miau a, a in chhir hauh lo thung. Intharluah tur ah kan indah loh zawh hnu chuan a ngai teh bawk in zanti hian kan inthar ah chuan kan ri luih luih zan tin leh ta mai a, tunah phei chuan. Tunah phei chuan Tlawngpui thiante nen min rawn bel ve leh tawh bawk nen kan inhlui ai khan a lun zawk a, Tlawngpui in a guitar a tlun dah tawk bawk a, zan tin kan zai ho a, a nuam thei ngawt mai. Tlawngpui chu zai ngaina mi tak a ni a, ka la phuah te hi ka sak sak thin a. Ani pawhin zai rem khawp nek chu guitar a thiam ve a, Sapla phei chu sa thiam tak a ni. Kan inkar inthar chu a nuam em em a, lo chhawr tangkai tawk lah bo lo. Thianpa Mikie leh Mikie leh thianpa Rema te tan pawh bialnu an neih ve tan na in a ni ve tlat. Tluang Tluangpui thiante zinga mi an lo chai tlu ve thei a, mi tihpui mi tihpui nuam tak tak ka boss Tluangpui a awm miau va. Nuammi an han ti thei khawp a, ka boss nen kan thawnthu chu kan la ziak, ka boss nen kan thawnthu chu ka la ziak zel a, tlai tin chhiar dun thei tawh lo mah ila kan inhnaih tawh kan inhnaih tawh vangin tam tham deuh hlek a, ka ziah hnuah chauh ka chhiar sakawr thin a, kan thanthu a nih vangin a ni chuan ngaihnawm a ti a bang thei lova, kan inhlui a kan inhnuai pa a tih dan ka ziah vel chu min chhiar dawn tir sek zel, hawisenhi a inti bang thei thlawt lo. Kan eme kumkhatna a zawh chuan Krismas a lo thleng a, in ngai tak chungin kan inthlah a, rinawmna nena kan inhmangei vangin a ni lakah chuan ka rinna ka nghat a, rinhlenna hian kan inkarah awmzia a nei lo a, min hmangaih tih ka hria a, ka hmu kan khaw lamah pawh kan thawnthu chu ka ziah zum zel a, zantin kan inbia a, kan inning ngai lo a mak ka ti zawk. Chang chuan ka pu lo lutuk hi hreawm ka ti thin a, nuam lo ka ti leh thin. mahse min hmangaih tih ka chiang si. Nupuia tan pawh nei tum mut ila, thingtlang tlangval ve mai chu a chhungten min duh ka ring ngai lova, ngaihtuah pawh ka ngaihtuah ngam lo, a nih chuan min neih chu a inpeih reng anga, min hnawl hauh lo ang tih ka hria mahse. Che chhungkaw chawm zo khawpa. sum leh pai thawh chhuahna tha tak ka neih phawt a ngai tih erawh a hai lovang. Chutiang tur chuan keima taka ka thawh a ngai a, lehkha zir kawngah pawh ka tan a ngai a ni tih ka hria. Engtik ni a emaw chuan ka nupui a la ni ve anga, in khatah kan awm dawn an awm dawn anga ka haw san a ngai tawh lovang a, fate neiin kum khatah kan mu dawn tawh bawk anga ka va han chak tawh em. Kum thar a lo nih chuan Aizawl kan chhuk thla leh ta a, kan thlen tlai chuan Tluangpui pawh a rawn lek nghal a. Phone a min phone a min rawn hrilh miah lo a sam tih ker chu a rawn chhuak nasa mai a, hria awmah pawhin ka lang duh miah lova, a inhmehzia chu ka a inhmehzia chu ka hmu reng a, ka ngaihtuah chian erawh chuan ka thik lek lek tih kir. Ka lo seh tha tur hi nia, ka lo ti rilru neuh neuh a, chumi tlai chuan, chumi tlai chuan in lak zir chhuah in ka u chuan room ah kan pahnih chauh in min awm tir a, ka lo ngai tawh viau a niang, ka kuah vum vum a, mahse, mahse an i buaina ber chu a sam tih kir fakna a la dawng miah lo a, ka fak duh, ka fak duh chak lo a ni. Ani chuan lungawih loh hmel tak in naupang chhiat tak chung hian. Ka sam hi ka inpeh lo ami? A rawn ti chhuak vel mai a. Meh mah mah, ka duh miah lo, chartu i neihnem si, min kalsan kalsan na man rua mai chauh, a lo ni ang tih ka hlau. Chutia ka chutia ka sawi zawh chuan in thlahrawng tak hian, A, a nu in ka inmeh zawng tak a nih a ring a, min tih ker sak a nih hi, naktuk ah ka lo pawt mam leh daih ang, a ti ta ringawt a, kan khumah chuan kan thu dawn a. kan khua ah kan awm kan khua ah ka awm chhung zawng a ka thantlu ziah te chu ka chhiar sak leh ta a, a ngaihnawm tih a la bang thei lo, ka ko khi ah chuan a lu chu a nghat a, a ching diar diar reng a, ka mi tlai ka ka mi tlai ka. Ka ko khi ah a lu a nghat a hnung ber a ni ta a ni. Pangngai takin class kan la a, department zin chhuah a lo thlen dawn ah chuan. Department zin chhuah a lo thlin dawn hneiah chuan tlai khat chu Tlangpui chu a rawn kal a, kan tan thuziah te chu kan chilh khawm a, lo tam tawh em em mai leh nghal kan kan biakah chuan kan ak a, New Capital lamah chuan kan kal dawn leh ta a, ani chuan he hmun hi kan in hmangaihna bul tanna hmun a ni a, vawiinah hian kan bul tanna hmunah hian. Kan than duh hi a vaiin chhiar ang hmiang tih pah hian a phur hmel tak hian a rawn sawi a. A bul tanna atanga ka ziah tawp chin thleng mai chuan kan lo nun dan leh kan inkar than tur a ni avangin a ngaihnawm dan a dangdai hle a. Kan va han hlimpui tak em? Ka chhiar zawh chuan kan inhmuh tan tir a, kan awm dan te kha ka sawi chhuak a. Fiamthu nen hlim takin kan inkawm a, hlim hmel taka a nih sen sen lai chuan ka kuah hnai a. a rin loh a rin loh lai chu in duh thawh tak in ka fawp ta vung vung a kha mi tlai kha mi tlai a ka fawh kha kan in ngaihzawng tir a ta ka fawh rei ber a la ni ang ka hmui no leh lum ther ther mai ka fawh na hmang ber na tur a ni tih lo hria ila chuan kha ai rei kha ka lo fawp tur hi nia khaw ruat hi ka tuar thiam hlul lo ka natna hi sawi fiah thiam teh reng pawh ni ila. Eng damdawi mahin min enkawl dam theiin ka ring lo. Tuin nge hmangaih ber chan avanga thinlung hna chu nem thei teh lul ang ni? Thihna vang leh nghal chu mai a ni lo, thih dan pangngai a ni si lo. Ka va han ngai tak che em? Thihna chauh lo chuan min then suh se kan ti kha a ni a, min then thei tu awm chung thihna ngei hi a ni lo nisi? Tuar thiam a va han harh teh lul em? Ka hmangaih i mamawh hunah ka awm si lo, i mang an au thawm kha tuman an hre lo em ni? Tanpuitu, Ngai em em a, i thinlung rum tur hi ka ngaih tawh a, ka va han lainat tak che em? Kum khat kum khat liam ta a bus driver jail-a an khung tak chu nge hna taka ka siam zawh ka tihhlum thei ang tiin zantin mai hian ka mut hmunah Ruah hmanna ka siam fo va, ka rilrual lian ber a ni. Ka hmangaih nun a la a, ka nun a tichhia a, na tak a tawrh tak a tawrh hnuah tir chak ngawlh ngawlh a nun hman tir chu ka duh thusam a ni. Thlanmualah chuan boruak a vawt hle mai a, vawt hle e tilo chuan ka sa up up a, ka mittawi a far leh zawng zawng thin. Zan thim hian ka tan natna min thlen a, hreawm ti ti takin. Ka hmangaih tluangpui a zah naah chuan min hruai thleng fo a nih hi. Ka thianten min hnemngaihna an hrilh ava, keimah chauh a ka awm duh avangin ka inthiar fahlim zel a. Zirna lam reng reng ka ngaih sap thei lo a, bus driver ka hmuh hma chuan Aizawl ka chhuahsan lo ang tiin thu ka lo tiam tawh a, ka lo nghak char char dawn a ni tiin. awm ngaihna ka hre thei thlawt lo, ka hmangaih min ngaidam ang che aw, hetianga awm tur hian min duh lo ang tih ka hria, mahse i tawrhnat zia ka nghan ngaihtuah hian ka thinlung ka thinlung a dam thei tlat lo a ni, ka hma ka sial vang nge ta ang, mite chuan mi hmasial tak a ni tiin min lo sawi vel pawh ni se. Ka thil tum hi ka bansan lo vang. Nang chauh min a lo a, kei pawh ka na a sin. Khawngaihin engtin nge ka awm ang? Engtin nge ka nun zel thei ang ni? Min han hrilh teh. A va han, a va han na teh reng em? A tla eng ruih mai chu. Chhum chuan a hliah zo ta. Thli chu a rawn thaw rilh leh sem sem thin a. Ka hmangaih nena ka nun hnui ka chhui kir reh ta a. Department zinchhuah dawnah chuan khawsik lunain min tlak bawk ta tlat mai a, zingkarah chuan ka tho chhuak ve ta lo. Classmate te chuan inngahkawmna tur hmun chu an thleng tawh hlawm a, Tluang Tluangpui pawh a phur hle na chu ka tel lo a kal a hreh ve hle a, mahse kal tura ka tih avangin a kal ta a, ni ni thum cham tura kal an nih dawn avangin ani pawh ka ngai ngawtin ka ring an thlen veleh min lo call tur leh. A hun awl apianga min call turin ka ti bawk a, tlai lamah chuan an thlen vel leh min rawn bia a, nuam a tih loh thu te min rawn hrilh nuam a, ka ka duh dan tak chuan kal lo mah se pawi ka ti lo hle a, ka mamawh hun lai tak a ni nghe nghe a, zan khatna tukah an kalna hmun vel chu tlai lamah chuan min rawn hrilh a, a nuam a ti ve viau aniang a hlim hmel khawp mai. Hlim tak tak a hun hmang tur leh min ngaihtuah lutuk lo turin ka hrilh nghal bawk a, chumi zan chuan rei tak kan inbia a, midang dang an mut reh tawh vangin pawn a chhuah tur min hrilh a, pawn a chhuah chuan tumah veng thawk lovin kan inbe thei ta a, ka ngaih em avangin phone pawh chu dah mai lo se ka ti a, dah ka phal mai lo nghe nghe. Pawn a chhuah hnu hun rei lutuk lo kan inbiak hnu chuan thu emaw tawng ri ka hre thei a. Tluangpui chu a rawn bia a ni tih ka hre thei bawk a, chutia a rawn biak hnu hun reilo teah chuan Tluangpui chuan a phone a thlauh a ni tih hriat tak hian a thawm a ri ta ṭak ṭak a, ka hello vak vak pawhin min chhang thei tawh lo, a hmui hawp sak tu an awm tih Tluangpui thawm aṭang chuan ka hre thei ta a, a thawm chu a hla tial tial a. hun rei lo te hnuah chuan ka helo vak vak pawh inchangtu an awm tawh lo a reh ta bawm bawm a phone ka off hnu chuan phone ka off hnu chuan ka ngaih a tha thei miah a lo mai a engtia tih engtia tih chi nge ni ang le tih mai dan tur ka hre lo chu ka rilru a inkhap kual vel a darkar dawn a liam hnu chuan tlangpuiin a thiante zinga a mirin ber chu ka call ta a. Puitum vel a ring vel a rin hnu chuan a lo la ve thei ta hram a, mut chhuak pawh tak hian eng nge ni a rawn ti a, kei chuan Puangpui ka biak lai a, min chhang thei ta miah lo chu ka ngaih a that loh thu ka hrilh ta a, a ni chuan Puangpui a awm lo tih a hriat hian a zawng turin a chhuak ta a, Puangpui chu a call pah zel a, pawn kut zawlah chuan Puangpui phone chu a lo let reng a, a ngaih tha loh chuan inchhung a awm te chu a kai tho a, Puangpui zawng tur chuan an chhuak ta a. Nakin lawkah chuan ka phone a rawn ri ral ral a. Hello, aw Stephen a ṭap pawh ṭuau hian Tluangi a thi tih thu chauh chu a rawn sawi thei. Nge awmzia engtin maw an sawi ṭha teh? Ka phone ken lai chu ka phone ken lai chu khum aṭang chuan ka thlauh rip ta bur a, ka awih thei lo. engmah a sawi thei tawh lo. Kum atang chuan phone a tluang i thian nu chap ri hawm hawm chu a thawm ka hre phah ka. Dawt a nih chu tluang i a ti lovang. Engvang ngawtin maw? Ngawti maw? A ti thei lo. Ka mawm ang mai mai anih hi nakinah ka harh chhuak anga tluangi chu ka bulah a lo awm mai ang. Ka mawm ang anih hi. Ka mum ang a tak tak a ni lo, tiin ka inbate bul bul ringawt a. I nge tih tur, i nge tih lo tur pawh ka hre tawh lo. Ka mum ang nia che, ka va han ti teh lul em. Darkhat a rik dawnah chuan kan inchung kiltin maiah chuan ka vei kual si khawp ring a. A tak ni theiin ka hre lo a, a changin ka va mu leh a, ka mum ang a lo nih takin ka harh chhuak leh thut mai thei asin. Ni pin lawkah chuan ka phone chu a rawn ri leh ta ral ral a, kan professor a lo ni a, Stephen a pawi khawp mai, kan chhan hman ta lo a ni, a ni chu pawng sual sual a a nghawng a reh lum a ni bawk, Sir thil awmzia hi ka va han hre thiam lo em? a ni chu a ngawi vang vang a, thawk a han la hawk a, a sawi zawm leh ta a. Police kan ko a, tualthattu pawh tun mai khan an man chhuak a ni. Kan chinna ah min hruaitu bus driver Rozika kha a lo ni a, a pui khawp mai, ka dah phawt a nge. Phone chu a dah a, a dah zawh chuan thil chu a tak tak a ni tih ka hmu fiah ta a, ka khumah chuan ka thu dup a, ka mit ka ching a, Tuange chu ka hmuh tawh dawn lo vangin ka mit atang chuan mittui a rawn luang zung zung a, ka u pawhin kem atangin. Min rawn call a, a theih anga tha chuan min rawn em ve tak ngial a, mu leh mal reng ka nei thei ta lo. Ka phone chu choka lamah chuan ka paih phei thuai a, khumah chuan ka tlu hnawk a, tu emaw hian ka taksa chu a lo thing nawk nawk a, ka han meng a, Tluangpuipa a lo ni reng mai, ka hmeng hlei thei lo va. A bulah chuan Tluangpui nu chuan lainat hmel tak khian min lo melh a, ka mitmeng chu a la fiah hlei thei lo. Ka awmna hmun chu ka han harh chian chuan hospital a lo ni reng mai. Engtin nge tin nge ka awm ka hre ta lo, ka mumang a nih ka ring lo va, Tluangpui pawh a thi ngei a ni tih chu ka hre chiang hle a ni. Ka min theih tak chinah pawh chuan ka mittui chu a la tla chum chum zel a, mi khawngaihthlak tak zawng ka va han ni chiang em? Ni thum chhung damdawi inah ka awm lai chuan mu leh mal reng ka lo nei lo hi a lo ni a, lo nei ilang chuan ka hmangaih im hel kha, vawikhat tal ka hmu leh tur hi a nia, tunah chuan a thlan bulah mittui far chunga. lo kir leh tura a upak tih theih ka nei tawh si lo. Chutia ka hmangaih tlan bula ka ṭhut reng lai chuan thli thaw chu a reh duak a, ruah chu a rawn tla ta seng seng a. Ka bag aṭang chuan Tluangpui nena kan han thu ka chhiar sak ṭhin kha. Ka la chhuak a, a tlan chungah chuan ka dah ta a. Ka hmangaih hei hi kan thawnthu tawpna chu a lo ni si. Tui deuhin muhil ang che. Mangṭha aw. tiin Tlangpui thlan chu tlawhnawn leh tawh ngai lo turin ka kalsan ta a.